Helo, fe nhw yw Matthew Hewlett, a dwi yma i gyflwyno i chi ar-lein fy nghyfraniad i'r drafodaeth heddiw a TeachMeet. Teitl fy, fy nghyflwyniad yw Bod yn Ddewr, Meddyliau ar Datblygu Cwricwlwm Cyfrifiadureg. Cyn i mi fynd i mewn i'r manylion hynny, diolch cyflym i Mr Spate Consultancy, so Adam Spate, yn ogystal â Technocamps. Diolch yn fawr iawn am fy ystyried a gofyn i fi mi fod yn rhan o bethau heddiw. Roedd edrych ymlaen yn fawr at gyfrannu at y trafodaeth a gweld beth sydd gennym ar ôl yr holl gyflwyniadau. Hyd yn oed os yw pobl ond yn dweud wrtha i rwyt ti'n anghywir a roedd yn anghytuno ar hyn sydd gennych i'w ddweud, mae dal yn wych i fod yma, a mae'n braf cael rhywbeth i'w wneud yn ystod y cyfnod cloi. Felly, pwy ydw i? Wel, rydw i wedi dweud, fe nhw i Matthew Hewlett, rwy'n benaeth adran ac rwy wedi bod am tua 8 mlynedd, ac ar hyn o'r bryd byddai'n dechrau mewn ysgol o'r enw Our Ladies Abingdon ym mis Medi. Am ychydig dros ddwy flynedd, rwyf wedi bod yn arweinydd pwnc ar gyfer Pixel, ac fel rwy'n siŵr y bydd llawer ohonoch yn ymwybodol o Pixel Wales, neu Pixel, um, dros y ffin yn Lloegr. Mae Pixel wedi fy arwain i ddatblygu cynnwys y cwrs, deunyddiau arholiad, deunyddiau asesiadau, arwain cynadleddau ac yn y blaen. Felly, wrth ochr Pixel, rwy wedi gwneud gwaith hwyluso um, darpariaeth proffesiynol parhaol, um, lefel ranbarthol yn Ne Ddwyrain Lloegr, a dwi wedi bod yn fentor a chyfwelydd i ymgeiswyr um, ITT, so, uh, addysg, addysgu athrawon, ac yn gefnogwr o'r rhaglen um, hynny i Lauren Reading hefyd. Felly profiad eithaf eang, uniongyrchol o fyd addysg gyfrifiadureg, a dyma beth sy'n fy arwain mewn i'n gwirionedd i fod yn cyflwyno'r pwnc hwn i chi am ddatblygu cwricwlwm a bod yn ddewr, oherwydd y hyn roedd wedi Rwyf wir eisiau ei gyfleu i chi yn y funud neu'r deng munud nesaf yw'r syniad hwn o bryd rydych chi yn datblygu eich cwricwlwm cyfridireg fel athro mewn ysgol, rwyf am i chi fod yn meddwl o ddifrif am sut y gallwch fod yn rhywun sy'n cymryd risg, sut y gallwch fod yn ddewr, sut y gallwch geisio torri ffiniau er mwyn datblygu'r cwricwlwm gorau posib. Nid eich bod yn ceisio peidio â chreu'r cwricwlwm gorau posib wrth gwrs, gallwch ond rwyf wir yn awyddus i adlewyrchu i gael sens o license gymaint ag y mae'n bosib i fod yn rhoi eich hunan allan yno. Ac yn y sefyllfa hon, efallai byddwn ni'n cael rhai pethau'n anghywir, er mwyn bod yn rhan o'n ddyluniad cyfridireg fel agwedd addysgol. Un peth sy'n fy arwain i ddweud hyn yw'r yr un cwestiwn yr oedd fi wedi cael nifer o weithiau ym mhob un o'r rolau gwahanol uh, fi wedi gweithio mewn, yw sut gallai gwneud fy ngwersi'n diddorol. Rwy wedi rhedeg cyrsiau tros i codio, rwy wedi datblygu NQTs, myfyrwyr ITT, ac gan y blaen, ac mae cymaint o'n hamser yn cael ei dreulio yn datblygu gwybodaeth pynciol um, pobl dros yn ei hunan ar gyfer yr athro, ac rydych yn gwybod lefel tygau ac i ryw raddau lefel A hefyd, nad yw'r wybodaeth pynciol yn anorchfygol. Ond, er y gallai ymarferydd deall yn hawdd iawn y cynnwys y pwnc, um, rhaglenni yw'r un archdeipaidd yma. Y cwestiwn rwy'n cael pob tro yw, a, rwy'n deall, rydych chi'n gwybod strwythurau data haniaethol, neu rwy'n deall ymgylchu nawr, neu rwy'n deall iteriad, Neu beth yw casgliad? Neu beth yw rhestr? Dyna beth rwy'n clywed, sut ydw i'n ei wneud yn ddiddorol? A dwi'n cael trafferth pan fydda i'n mynd i'r ysgol, ac mae gen i dosbarth blwyddyn 8 neu flwyddyn 9 er enghraifft, sut mae gwneud i hynny ymgysylltu? A'r llun yma ar y sgrin, wel, gall hyn yn ddigon hardd fod yn un o'n dosyddiadau i fi. Um, heb ymheuaeth rwy'n cael y math hwnnw am ateb, falle mwy na dylai fi gyfaddef mewn gwirionedd. Uh, efallai mae fy arddull ddysgu i yw e, ond um, mae'r cwestiwn hwn yn ddiddorol i fi. Sut ydw i'n gwneud fy ngwersi'n diddorol, oherwydd mewn gwirionedd, rwy'n credu dwi ddim mor syml ag mae'n ymddangos. O wel, dylai ti fod yn fwy, ti'n gwybod, cael mwy o ymgysylltu, mwy o fywiogi, mwy gynesthetig, neu bethau fel hynny. A rwy'n credu bod e'n cwestiwn llawer dyfnach a hynny'n cyffredinol oherwydd bod Cyfrifiadureg yn bwnc astudio addysgol. Mae e'n dealltwriaeth o sut i addysgu cyfrifiadureg a'r arferion pedagogaeth gorau neu bwyntiau asesu yn ei dyddiau cynnar. A gallwch weld cysgodion o hyn mewn llawer o bethau byddwch chi'n ei nabod yn ôl eich ysgol. Um, amser cyfyngedig efallai yng nghanol llwyddo tri. Bydd llawer ohonoch efallai yn cael un awr yr wythnos yn yr ysgol rwy'n symud i ym mis Medi. Mae Ped, dim ond 40 munud yr wythnos yng nghanol llwylo tri. Ac chi'n gwybod, os chi'n lwcus chi'n cael uh, faint naw amser. Um, mae amrywiaeth enfawr o lefelau gallu chi lefelau gallu yn eich dosbarth cyffredin oherwydd y amrywiaeth o lwybrau a chefndiroedd ac o'r cyn ymlygiad i'r pwnc sydd gan bobl. Uh, nid yn mynd gwybod y cerig milltir sy'n gysylltiedig ag oedran ar gyfer y pwnc, felly. Um, er enghraifft, rwy'n um, rwy'n credu mae Jeanette Wing sy'n siarad am uh, mewn mathemateg. Gwyddom y bydd plentyn X yn gallu gwneud hyn erbyn 6 oed yn mathemateg, neu hyn erbyn 10 oed, neu bydd plentyn yn gallu gwneud hwn erbyn 15 oed. A chi'n gwybod y bydd y plentyn cyffredin yn cyd-ymffurfio â'r cerig milltir hyn. A ni ddim yn gwybod beth yw'r cerig milltir hynny ar gyfer y cyfrifiadureg. Beth yw'r oedran cywir? Yr oedran gorau i ddysgu ymgylchu? Beth yw'r oedran gorau i ddysgu y teriad? Er enghraifft, nid ydym yn gwybod hynny, nid yw hynny wedi datrys eto. A mae'n croeso i chi anghytuno wedyn os ydych chi'n gwybod mwy na fi am hyn, ond mae'r holl bethau hyn yn, uh, Ogystal â'r hyfforddiant presennol yn golygu nad oes gennym y casgliad o wybodaeth neu ymchwil addysgol sydd gan pynciau eraill, a'r canlyniad i hynny yw ei bod yn anodd iawn i rai pobl, neu llawer o pobl, gan gynnwys fi, i wneud pob un o'ch gwersi um, a rhaglenni yn arbennig ac yn diddorol. Os cymerion y pwynt hwn yma, mae llawer o'r hyfforddiant yn datblygu gwybodaeth am uh, athrawon, nid addysgeg athrawon. Dyna'r achos yn Lloegr. Mae wedi bod yn achos o'r hyn roedd wedi bod yn ei gynnig yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae'r her go iawn i'w goresgyn. Mae'n bwysig iawn ein bod yn cydnabod y gwaith anhygol sy'n cael ei wneud, y gwaith bywiog sy'n cael ei wneud, um, y gwaith calanogol sy'n cael ei wneud, y gwaith gwych sy'n cael ei wneud, ond yn ni ddim ar y blaen o hyd yn yr un ffordd ag y bydd nifer o bynciau eraill yn yr ysgol. Ac mae'n mae rhyw fath O, rydyn ni ar y pwynt hwn nawr lle mae hyn yn diddorol iawn. Rwy'n meddwl oherwydd fy mod i'n dipyn o gig fel hyn, um, diffyg cyfatebiaeth rhwng addysg lefel prifysgol a gyfer cyfrifiadureg ac uwchradd ac addysg gynradd i gyfrifiadureg. Hefyd yn, yn rhyfeddol, mae ymgyrch yn Lloegr ac yn gwybod fod ymgyrch yng Nghymru hefyd, ond mae'n cymryd siap ychydig yn wahanol. ymgyrch i ddatblygu addysg cyfrifiadureg. So hynny yw, erbyn hyn mae ar y cwricwlwm cenedlaethol yn Lloegr ac wedi cefnogi gan um, cyfrifiadureg yn yr ysgol, a throsod yn Lloegr, y dybiaeth fawr y tu ôl i ddatblygu cyfrifiadureg yw'r cysyniad hwn o feddwl gyfrifiannol. Gwych. Fframwaith da ar gyfer deall y pwnc, fframwaith da sy'n berthnasol i fyfyrwyr y tu hwnt i um, os ydyn am ddilyn y pwnc neu peidio. Felly mae'r um, DFA a DFE yn Lloegr yn dweud wyddoch chi bod cyfredura, mae angen ni gynnig addysg cyfredura o ansawdd uchel sy'n paratoi disgyblion i ddefnyddio meddwl gyfrifiannol. Gwych. Felly dyna beth yw eich holl gyfnod alltwyddol um, yn ei cynnig yno. Mae gennym ni, uh, wyddoch chi, uh, deuddeg mlynedd o astudio. So, maths fi ddim yn uh, dda iawn ar, ar, ar y funud. Um, felly deuddeg mlynedd o astudio. Wel, y cam gymhariad yna, os ydych yna beth mae prifysgol eisiau wrth fyfyrio cyfridiwreg, um, dim gwybodaeth flaenorol iawn. Yn wir, bydd y uh, meddwl gyfriannol yn gallu'n gynnig hynny, a dwi'n gordd ddweud yma, rwy'n gwerthorogi, um, yn cael ei cympasu mewn model mis o hyd, ac nid yw hyn i bigo ar Prifysgol Caerdydd, dyna prifysgol ACE, ac chi'n gwybod fy mod yn ystyried yn cynulleidfa heddiw. Byddai'n gwneud pwynt, ond gallwch edrych ar lawer o gyrsiau prifysgol ar gyfer cyfrifiadureg, ac mae'r un neges yn ymddangos, does dim angen cyfrifiadureg lefel A er mwyn cymryd cyfrifiadureg. Y neges rydych chi'n cael yn aml yw mae mathemateg yn llawer pwysicach. A dwi'n cofio, um, es, es i, o, neu roedd ysgol merched yn lleol i mi, a aeth uh, rhai o'r myfyrwyr cyfridireg mwyaf uchelgeisiol i Rhydychen i gwrdd y myfyrwyr a chael diwrnod agored a chwrdd â llu o fyfyrwyr cyfridireg ym Mhrifysgol Rhydychen, a gofynodd un ohonynt beth yw'r peth pwysicaf y gallwn ni wneud Er mwyn paratoi ar gyfer y cyfrifiadureg yn Rhydychen, a'r ateb a gawson nhw oedd gollwng cyfrifiadureg a chymryd mathemateg bellach yn lle. Nawr, nid bai'r system prifysgol yw hwn, a nid bai'r system addysg uwchradd, ond dwi'n ceisio tynnu sylw at y ffaith nad yw'r rhain yn cyfateb eto, ac mae hynny'n rhannol oherwydd, fel rwy'n sôn, mae cyfle i ddatblygu eich dull o ymgysylltu a datblygu myfyrwyr yng nghyfnod llwyddo 3, um, sy'n arwain at cyfnod llwyddo 4 a chyfnod llwyddo 5. Fel bod pobl yn y prifysgol, uh, mae dylethwyr yn y prifysgol yn derbyn niferoedd cynyddol, mae mwy o myfyrwyr effeol a phobl a dealltwriaeth gywirach o'r hyn y mae'r pwnc yn ei olygu a'r hyn rwy'n ceisio ei ddadlau, yr hyn rwy'n ceisio ei ddadlu yma yw drwy fod yn ddewr y byddaf yn siarad am hyn, a chymryd risg, eich bod yn mynd i fod, neu gallu fod ar flaen y gad o ran helpu'r datblygiad hwnnw ac ymdrin â hyn. Y hyn roedd yn ystyried sydd ddim yn cyfateb, beth bynnag. A dyma'r peth, efallai bod rhai ohonoch chi wedi dyfalu beth ydw i'n mynd i ddweud nesaf, Dyma peth anhygoel, llawer mwy na Lloegr. A dwi wedi dweud, ond am sawl reswm, mae Cymru'n anhygoel ac yn lle gwych ac yn arbennig yn ymwedig o ran yr hyn yr oedd yn sôn amdano. Mae'r ddau uh, llun uchaf yn dod o Sir Benfro, sef un o fy hoff llefydd i fynd. Beth bynnag, y, y pwynt yw, wyddoch chi angheiriau Cric a Mola, um, Cymru neu'r system addysgol Gymraeg gyda datblygu'r cwricwlwm, mae'r gwaith y mae Technic Anson ei wneud Y cam egin y mae addysg cyfridireg yn ei gael yng Nghymru yn creu cyfle hwn. A dyna gair roedd wir am ei dynnu o hyn, dyfyniad hwn sydd o'ch blaen, so cyfle i ddatblygu cyfridireg yno. Ac rydych chi'n gwybod mae penaethiaid um, yn meddwl yn cael eu trefnu yn arweinwyr byd. Dydw i ddim yn meddwl um, Neu gael ymarferwyr blaenllaw y byd. Dydw i ddim yn meddwl ei fod allan o'r cwestiwn. Rwy'n siŵr y bydd nifer ohonoch yn llawer mwy cyfarwydd na fi ag y droedd Donaldson a'r pedwar um, cymhwysedd neu pedwar diben y cwriclwm i Gymru. Ond os oeddwn tynnu allan y ddau bwynt hyn a ganfioed gennyf sy'n cyffurio ddatblygu cyfrifiadureg, mae rhain yn dweud y pethau cywir. Rydym am wneud pobl yn greadigol, yn ddadansoddol ac yn ailfframio a datrys problemau. Mae'r meddylfryd big picture hwn yn hollol gywir, yn ogystal â'r camau dilyniant sy'n fanwl, ond dydw i ddim yn meddwl bod chi'n treulio cyfnod allweddol um, i gyd yn ymchwilio i'r pethau hyn. Um, y camau dilyniant hyn, y byddwn ni'n dadlau sy'n creu'r cyfle, cyfle gwell, mawr, agored hwn i gymryd risgiau a meddwl am dorri ffiniau yn y modd rydych yn dysgu mewn cyfrifiadureg. Ac uh, i gymharu â Cwricwlwm Cenedlaethol Saesneg, sy'n weddol gyfarwyddol, mae'n rhaid i chi fod wedi ymdrin â hyn. Um, so, dyma pethau y mae'n rhaid i chi ei wneud gyda'r deep dive sy'n digwydd o Ofsted draw yn Lloegr. Rwy'ch chi'n gwybod, um, rwy'ch chi'n gynyddol, mae'n rhaid i chi thrawan cyfiawnhau'n gynyddol yr hyn y maent yn ei wneud, pam nad yn ei wneud, pam ei bod yn glynu at y ddogfen hwn, neu ddim yn glynu wrthi. A gobeithio, y hyn rwyf wedi dweud yma yw'r cysyniad hwn bod y cwricwlwm llai rhagnodol um, newydd hwn nad yw hyd yn oed wedi sefydlu eto yng Nghymru, y ffaith bod gennych cyfleusterau fel Technocamp sy'n helpu, sy'n dod i lawr uh, yn uniongyrchol o'r brifysgol, y ffaith bod y curriculum yng Nghymru yn edrych i mi i fod yn flaengar a rhoi perchnogaeth i'r athrawon am yr hyn maen nhw'n ei ddysgu a sut maen nhw'n ei addysgu er mwyn ateb y syniadau yma o, uh, fel chi'n gwybod, bod yn, greadigol, bod yn greadigol wrth ailosod problemau ac ati. Y pwynt yw bod hyn yn rhoi modd i chythrawen cyffredin a'r awydd a'r ysgodiad i fod yn ddewr, a cheisio torri'r mold yn y ffordd y mae'n gwneud ddysgu'r pwnc. Ac felly, beth rydych chi'n mynd i'w gymryd i ffwrdd y sgwrs hon? Wel, beth yw'r math o bethau dwi'n sôn amdanyn nhw? Felly, er enghraifft, Uh, gwnewch llai o codio. Mae codiau, mae codio, sorry, yn an, an, mae codio yn anamino. Mae gen ti amrywiaeth eang o ddysgyblion yn dy ddosbarth. Mae'n iaith hollol newydd mae angen chi ei gwybod er mwyn ceisio datrys problemau. Y sgiliau allweddol yma, buaswn yn dadlau, yw datrys problemau, nid y codio. Ond arbennig yng nghanol llwyddol 3, a dyna pam rwy'n cyfeirio hyn rwy'n ei ddweud at ganol llwyddol um, 3 yma. Canolbwyntiwch ar ddatrys problemau ac annog pobl yn y ffordd honno. Treuliwch oriau yn edrych ar ffigurau hanesyddol mewn cyfrifiadureg os dyna beth chi'n gwybod sy'n eich ysgogi, a rydych yn mwynhau eich hoff gemau cyfrifiadur a'r marwolaeth fwyaf pan fydd roced o fod yn ffrwydro er enghraifft. Rwch eich hun ar Twitter. Mae nifer o syniadau ac aelodau bywiog o'r gymuned sydd pob amser yn rhoi cynnig ar bethau newydd. Ewch allan a defnyddiwch eich syniadau, a rhowch rhai ohonyn nhw yn, uh, yn ôl hefyd gan fod creadigrwydd yn magu creadigrwydd. Gwnewch gysylltiadau gyda'ch adran gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae'n rhywbeth ni wedi wneud o'r blaen. Um, chi'n gwybod, allwch chi wneud gam llaw gwefr sigledig, er enghraifft. Bydd ychydig o'r codio ar y microbit neu wneud, Ydych mewn, um, sorry, ychydig mewn technoleg i'w wneud, rydych yn ymuno â'r cyfain gyda'i gilydd. Chi'n gwybod pa cysylltiadau trawsgwricwlaidd sydd yna. A pheidiwch â phoeni gormod am os ydych chi'n cael ergyd a'ch pynciau, ond chi'n cael pobl i ymddiddori ac ymgysylltu ac yn dysgu ychydig yn fwy ychydig yn fwy am yr hyn rydych chi'n ei wneud. Um, ymgysylltu a syniadau sydd arall sydd o'i gael. Mae rhai yn ffantastig, uh, prim, a chredaf ei fod yn cael ei datblygu gan Sue Sentence, sydd bellach yn gweithio gyda Raspberry Pi. Uh, mae problemau Parsons yn wych, ac rydw i wedi defnyddio nifer o weithiau yn yr ysaill dosbarth lle nad oes cod ysgrifenedig o gwbl. Chi sy'n ysgrifennu'r cod ar gyfer pobl, ac mae'n rhaid iddyn nhw ei strwythuro yn y drefn cywir. Peidiwch â phoeni am eich myfyrwyr gallu uchel, gadewch iddyn nhw ofalu amdanyn nhw eu hunain. Rhoi methodoleg iddynt i symud ymlaen eu hunain. Gadewch iddynt uh, wneud darn o feddalwedd eu hunain, ei ddylunio, ei roi ar waith, ei brofi, cael adborth gennych unwaith uh, y wers falle, a pheidiwch â phoeni am ormod um, am orfod dangos dylyniant. Ymddiried yn effeithiau chi'n eu creu, Os bydd rhywun yn cynhyrchu rhywbeth, maen nhw'n ei arbed yn gywir ac mae yno i'w ddangos chi rhywbryd, wel yna maen nhw'n creu dilyniant y gallwch chi ei ddangos i unrhyw un a fyddai'n dymuno ei weld. A dydy o ddim ar y sgrin, ond yn, yn, uh, ond yn ymddiried yn y sgyrsiau rydych chi'n ei cael yn rheolaidd hefyd. Um, mae'n amlwg, mae asesu yn rhan enfawr o'r hyn a wnawn, ond rydych chi'n asesu disgyblion trwy'r amser wrth i chi gerdded o amgylch y sefyll dosbarth. ac yn rhyngweithio â'r gythrawn sydd, um, sori myfyrwyr, sy'n codio ac yn ddatrys uh, problemau. Rydych yn cael gwybodaeth ac yn gyson ac yn helpu pobl i symud ymlaen. Rhaid i chi ymddiried yn hynny. Dyna um, hanfod yr hyn rydych chi'n ei wneud, a bydd gobeithio llawer o syniadau eraill sydd gennych chi. Y syniadau cael yn nos yma rydw i'n meddwl, um, o, oh, bydd hynny'n wych, a bydd yn wrth fy modd yn rhoi cynnig arni, ond O, uh, dwi ddim yn gwybod. A fydd pethau mynd allan o reolaeth? Just gadael iddo digwydd. Gadewch i bethau fynd o chwyth. Oherwydd dyna, os gyfanwch i mi, fel mae pethau'n sefyll ar hyn o'r bryd, does dim digon o wallau yn digwydd yn yr addysgu. Yr un pobl sy'n cymryd y pwnc, chi'n gwybod mae'n anodd ei gael, Os ydych chi ar droddiad Roehampton sy'n cael ei ysgrifennu gan Sir Peter Kemp a Miles Berry pob blwyddyn, um, neu wedi bod am y blynyddoedd diwethaf, mae'r un pobl yn cymryd y pwnc. yn yr un mannau, gyda'r un lliw croen a'r un rhyw. Wyddoch chi, um, dyn ni ddim yn torri'r mowldiau drwy wneud yr un peth drosodd a throsodd. Beth allwch chi wneud i fod yn hollol wahanol a radical er mwyn i chi, pan fydd gennych gael nos, light bulb moment, mae'n rhaid rhaid ei fachu gyda dwy llaw, ac os aiff ei le, aiff ei le, does dim ots. A, a reswm does dim ots yw, os bod y pethau, yr un pethau'n digwydd trwy'r amser, os nawr nawr ni drio a gadlu i bethau fynd o'i le, um, gwybod, dyna beth ni eisiau dysgu i'n plant ni, dwi'n meddwl. Um, a mae'n falch o weld i fod yn eithaf dybryd. Rwy'n gwneud y cyflwyniad hwn ar y degfed o fy hefyn, um, dwi'n recordio fe, ac mae'r NCCE, a Lawn Llwyd yn uh, Lloegr, wedi dweud ddoe bod nhw'n cyflwyno ymchwil um, weithredu rhaglen newydd. Felly, um, mae'n gysur i mi fod, okay, nid, nid dim ond fi sy'n uh, curo drwm hwn am uh, gadewch ni fynd allan yno fentro a gwneud pethau newydd. Mae, mae wedi cael ei gynnawd yn y cyflwyniad gan y NCCE hefyd. Um, dwi wrth fy modd gyda'r llun hwn. Dydw i erioed wedi edrych mor uh, rasol neu hudolus yn fy mywyd. Heb sôn am gynllunio gwers neu rhywbeth fel yna. Um, cafiat mawr cyn i mi orffen. Um, mae hyn i gyd yn eistedd o fewn fframwaith ac amgylchedd sydd eisoes yn bodoli. Uh, allan ni ddim gwneud beth bynnag rydych chi'n eisiau, mae'n siŵr y bydd um, gan SLT barn am y dyn hwn gyda barf yn ystod y cyfnod cloi a oedd yn dweud, hei, gwnewch beth bynnag rydych chi eisiau, torri reolau, dim ots. Um, ond nid dyna hyn yr oedd yn dweud, ond gobeithio bod yn cymryd fy mhwynt. Rwy'n deall na allwch wneud popeth, uh, ni allwch wneud popeth y mae angen, um, y mae arno mae angen i ddangos cynnydd a pwyntiau asesu ac yn y blaen ac yn y blaen, ond lle bynnag y bod modd, torri'r mold. Ysbrydoli y plant hynny yn eich ffordd unigol a phresennol eich hun, a pheidiwch poeni. Um, roedd yn hollol wahanol i hyn y mae pobl eraill yn ei ddweud. Chi'n wych a byddwch chi'n gwneud wahaniaeth i fywyd ar plant hynny. drwy wneud pethau yn y ffordd honno. Roedd yn eich addo'n llwyr. Dwi'n bendant wedi rhedeg drosodd. Um, diolch eto i Adam, diolch i Technocamps. Dwi'n edrych ymlaen at glywed beth sydd gennych chi i gyd i ddweud am hyn, ac os oes gan unrhyw un unrhyw gwestiynau pellach am rhai o'r strategaethau, dwi wastad yn gael, um, cysylltwch â fi. Diolch.